Laitlang lei ah khan cun atu bantuk ni ah hin Nazi pathum hrawng ah khin kannih khuatalei ah a ummi pawl cu darkhing kha an tum. Darkhing kha an van tum tikhat eh ahodah a thih hnga aw tiah kan rak ruah tawnmi si i Jesuh Khrih a thihnak camtuaknak a rak si tikah khan Jesuh Khrih a thi tiah khan darkhing kha an rak kan tumpiak tawnmi kha a si kha tikah kan nu le te kan pa le te an si zongah mino si zongah biakinn ah khan an kal hna i biakinn ah khan pumhnak kha an neih tawnmi a si bawipa zanriah zong kha hman tawnmi a si kannih zong kha kan tuah ve hnga maw ti kha kan ruat pah tu chunah hin asinatein cawnpiaknak he van si caah khan cawnpiaknak program tu pe ko si tiah kan ti caah tu zanlei hi bawipa zanriah kan hman lonak kha a si ti te kha van chim ka duh cucaah cun tu zanlei hi a sullam a ngei tukmi tikcu le caan Jesuh Khrih misual mi vialte kan ca hrang i a thihnak ni a si caah khan maka he pehtlai in Baibal cacang te kha hmun hnih ah ka van rel lai Cu hnu ah cun thlacamnak kha keimah nih ka neih lai i Praise and Worship nih khan thla an kan hruai te lai. Cu a dih tik ahcun thawngṭha chimtu a dir hlan ah khan Eddie thawngnu nih Pathian thangṭhatnak hla a kan sakpiak te lai. Cu hla a sak dih tikah cun thawngṭha chimtu nih khan caan kha a lak te la timi kha van chim ka van duhmi a si. Baibal cathiang ka van rel lai. Chun in zanlei suimilam pathum tiang cu ram cu a dihlak in muihnak nih a khuh i suimilam pathum tluk ah khin Jesuh cu a au i Eli Eli lama sabakthani a ti a sullam cu ka Pathian ka Pathian zeicahdah na ka kaltak ti a si. A sullam cu ka Pathian zeicahdah na ka kaltak ti a si. Johan Thawngṭha hleikuanak kul le riatnak kha van peh lai. Atu cu zeizong vialte kha A tling dih cang ti kha Jesuh nih cun a hngalh i Cathiang nih a rak chimmi tlinternak caah khan ka ti a hal tiah a ti. Cuka ah cun misur zuthor an chiahnak umpu pakhat a um i zuthor chungah cun puanchia kha an vun hnim i Feipar ah an ṭem i Jesuh cu an hun tuh. Jesuh nih mitsur zuthor cu a vun dawp i aa lim cang tiah a ti. Cun a lu a khun i a thi. Jesuh Khrih nih aa lim cang tiah a ti i cun a lu a khun i a thi. Cucu nangmah le keimah kan sualnak vialte ai phurh i vailamtahnak cungah kan leiba vialte a kan champiaknak a rak si. Cucu ni sunglawi, cu ni camtuak ni cu atu ni hi a si. atu ni lio caan hi aluancia kum thong hnih lengah khan cun Jerusalem khua chungah muihnak in ngaihchiatnak in khuaruahharnak in lilennak in an rak khah lio caan a si zeicahtiah pathian nih nangmah le keimah kan sualnak Khrih ah bia a ceihnak ni a si Cucahcun Jesuh Khrih nih ai lim cang tiah a ti tikah hin nangmah le keimah kan sualnak vialte Pathian he a kan ṭhentu Pathian ral kan sinak vialte remnak a sernak vialte kha a tling dih cang a dih cang Bawipa Pathian misual mi vialte caah nangmah he remnak sernak ding caah na ka thlah channak ka rian vialte cu ka lim dih cang tiah a ti i a thihnak kha a si. Cucaah zumtu vialte hna Pathian fa kan si kan timi Jesuh Khrih Bawipa le Khamhtu ah kan cohlan tiah kan timi zumh kan timi a sullam cu rinh tinak a si. Jesuh Khrih kha na Bawipa le na Khamhtu taktak ah Pathian nih amah he i remnak dingah a kan serpiakmi kha Jesuh Khrih nih a tuahmi vialte kha nai rinh Jesuh Khrih nih a tuahmi vialte kha nai rinh cang. Nangmah nih tuah hau ti loin Khrih nih a ka tuahpiak dih cang tiah na vai i rit ngam ahcun, na vai i hngatchan ngam ahcun, cucucu Pathian he remnak cu a si. Jesuh ca cun khamhnak a tlau ma tlau lo, khamh ka si ma si lo tiah ai hngatnak a ruang cu Jesuh Khrih kha nangmah khamhtu takah nai rinh taktak maw? Nai rinh ngam taktak maw? Pathian nih nangmah caah khamnak ding caah Pathian nih a fapa ngeihchun an pekmi kha Pathian nih an tinhpiakmi kha Khrih nih tlamtling tein a tuah dih cang caah keimah tuah hau ti lo tiah Khrih tuah sernak ai ritmi paoh cu Pathian fa sinak kha a si. Cucucu Jesuh Khrih nih ai lim cang a timi bia hi na zumh nai rinh ngam ahcun Cucu Pathian fa kan sinak kha a si. A cathiang kan relmi Bawipa nih kan dihlak te caah a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen. Asian thla kan cam lai. Hallelujah zungzal a kan dawtu kan biakmi kan Pathian. Na fale misual mi vialte kan sual tuk hringhran caah nangmah he zungzal in ai ṭhen dingmi kan si lio caan ah le kan cungah na thin a lin in a lin i na thin a hang i na fale misual mi vialte hna dantat ding le hrawh ding ah nai timhmi vialte cu nangmah na ngeihchun na fapa Jesuh Khrih nih kan aya vailam ta na chunga nangmah he remnak a kan ser piak chang i kan sualnak vialte cu athisen in a kan ṭawl piak dih chang i nangmah lungthin kha an hnemh chang i kan cungah bawipa a thin a hungmi kan cungah a thin a hang i a nge a chiami a lung a fakmi pathian nangmah kha Jesuh Khrist dik vailam ta na chungah a kan tuar piakmi a innak thawngin a thisen thawkin a lung an ton i kan cungah bawipa na lung a tling cang i kan sualnak vialte kha kan sualnak ah na kan rel piak ti lo i na fa ah na kan cohlan caah kan i lawm tuk i bawipa na min thang ṭhat um ko seh maw bawipa na fa le vialte hna nih nangmah hmaiah ralṭha tein kan lu ngamnak a ruang cu maw bawipa na fa pa Jesuh Khrih thawngin kan cungah a thin a hangmi kha kan cungah na lung a tling cang caah le kan cungah nai lawm cang caah bawipa kan i lawm tuk na min thangṭhat um ko seh jesuh thawngin bawipa kan cungah nai lawm i jesuh thawngin na kan zo tikah na kan dawt tukmi fa kan si i nangmah ta ta na kan ser i na fa na ro cotu ah na kan ser cang caah bawipa kan i lawm tuk na min thangṭhat um ko seh tu zan le caan ah bawipa hi ka arami vialte hna zong nih Kan Bawipa Jesuh Khrih nih kan ca hrangah a tuarnak vialte, kan ca hrangah Bawipa a nunnak maw Bawipa khekhuai mi vialte, maw Bawipa tuzan le caan ah Bawipa a thar in kan van hngalh ṭhan. Hi tluk in Bawipa biasual mi kan si ko lio caan ah na fapa ngei chun Bawipa na kan pek i kan sual kan phu kan tawk lo in laksawng thluachuahnak na fapa Jesuh Khrih na kan pekmi cungah maw Bawipa na sinah kan i lawm tuk tu zan tan zong Bawipa hi ka hmunma nangmah kan in biak nangmah kan in thangṭhat khawhnak hi na fapa Jesuh Khrih na kan peknak thawng na si na fapa Jesuh Khrih thawng in thlarau na kan pek cu thlarau nih cu Bawipa thlarau a simi nangmah he Bawipa a kan pe ton i nangmah kan in thangṭhat i kan in biak khawh i nangmah sinah Bawipa raithawinak kan tuah khawh cu ve bantuk tu zan le zan zong hi na fale vialte hna kan nunnak ah a thar in nangmah tu na thiang thlarau ṭhawnnak in rian van tuan hram law hlatiang kan saknak ah siseh na bia kan thei lai mi zong na fale kan nunnak ah thiang thlarau dangmah nih bawipa bia na kan chim tha ni cuti te cu bawipa thinlung tisa thlarau ah khrih ah na kan luatter cangnak atak in bawipa kan i rit ni atak in bawipa kan zubi atak in kan i nunpi na sunpa lingan na kan langternak a can khawhnak lai kan program vialte dangmah kut thiang ah chan bu in akan khamtu kan bawipa Jesuh min thla kan cam kan pathian Amen. Atu cu Praise the Worship pawl kha Jesuh Khrih min in kan van i sawm hna. Hallelujah. Mipa ṭha tuk hringhran. Tuchan zong mah thangṭhat ko ding in a kan zangfah ṭhan caah min thangṭhat si ko seh. Kan dilang kan dian hala i Baibal ca pakhat te ka van rel ta lai. Isaiah sawmnga le pathum a hme panga nak kha sihmanhsehlaw mah inn cu kan sualnak ruangah rak si i Tuknak a huah cu kan ṭhat lo ruangah rak si. A inmi dantatnak in luatnak kan hmu i an tuknak vual in damnak kan hmu. Amen. Bawipa sualnak kan pekpiak ko seh. Atu caan ah Bawipa Jesuh nih a kan tuahpiakmi a dawtnak kha pakhat cio kan nunnak ah a thar in ruat ṭham buin Bawipa thangṭhat ṭining kan in sawm hna. Bawi Jesuh thi a chuakmi cu keimah caah sung bik.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bawipa min thangthat si ko se. Nihin ni caan ah hin lawmhnak in ka khat a ruang cu tu chunah kan cawnmi ah khan raithawinak ah khan saṭil le saram le sathi luan in khin Bawipa sinah khin raithawinak pek hi hai hau se law ka ngaihmi nih hin a tlin hnga maw timi khi ka ruat khamnak cu ka co ko khamlawmnak zong ka hmu ko na tein nihin ni caan ah hlei in ka lawm tuk bawipa min thangthat si ko se mah hlan vialte ahcun Jesuh nih a ka dawt ti lawng kha ka theih atu ahcun ka nunnak ah hin biatak ten bawipa nih rian a tuan mi cu Pathian nih hin amah dawt ding lawng si loin keimah nih dawt ve ding zong kha Bawipa nih a tak in ka nunnak ah fiannak a ka pek tikah hin Bawipa sin ah lawmh loin ka um kho lo. Atu zong khi a tha ba tukmi bantuk hin ramlak ah khin keimah lawng khin um ning law tha taktak khin au ning law mah khin ka diriam hama timi khi ka ruat le ka chung lei khin a ther thluahmah ka chim thiam lo. vawlei sui le ngun chaw lava ni hin a caan cun lawmhnak chikhat lawmhnak le nuamhnak cu a kan pek caan um ko sihmanhsehlaw hnangamnak tling an rak si lo ni khat khat ah cun kan mitthli tlakternak an si sihmanhsehlaw bawipa ve hlia lian ngan tuk hringhran ni hin ni ah kum fatin te thawhthan ni caan ah hin kan mah caah a thi timi i thei i liam suso men mi kha si hlah se tia boi krimin kan som Bawipa nih an dawtnak lawng kha a hngal i a theimi lawng si loin hahchuah Pathian a si timi kha nihin ni ah cun Bawipa nih fiang tein a ka theihter. Amah dawt ve ding kha Bawipa nih a ka duhpiak. Amah nih a ka dawtnak lawng kha theih ding kha Bawipa nih a diriam lo. Kanmah nih dawt ve ding kha Bawipa nih a kan duhpiak. dawtnak timi hi ka minung sinak cun ka thei ko tuah ding si zong ka thei ko sinan keimah sinak in ka tuah kho lo sihmanhsehlaw bawipa avel cu a thuk in a ngan tuk hringhran avel nih thleidan mi a ngeih lo bantukin tuni caan zongah kan khrihfabu dihlak pakhat le pakhat i daw hna u sulaw amah kan dawt ve sia cun pakhat le pakhat hi kan i daw dih ko hna lai timi khi vun in cheuhbo ka duh hna tu caan zongah hin

kan dihlak ten dir hna sung hallelujah te voi sri va nau ta hna se jang fa nak ten kan nol hna 1 2 3 Hallelujah Hallelujah Hallelujah Bawipa min thangṭhat si ko seh. Pathian thangṭhatnak hla kan sakpiaktu Eddie Thawngnu cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Zumtu hna kan nunnak ah hin a rak biapi tukmi cu mi cheukhat cu rawl na ulhnak in na thinlung a rit tukmi na re a theihmi hi Bawipa nih an phoihpiak khawh. Sihmanhsehlaw micheu cu zeitluk i rawl na ul zongah, zeitluk i Pathian bia na ngeih zongah khan na nunnak an ṭemṭawntu te kha na phoih kho la lo. Cu phoih khawhnak ding caah cun mi cheukhat cu atu bantuk i hla kan sak tik i hla an sak tik i lamkual i na rak rat tik i he chet tiah na duh tawk in na lami he chet tik hin nai phoih la. Cucu Khrihfami hna nih tampi a ruah kan theih lo mi si. Cucaah cun hi ka zawn na rat tikah khan na ningzahnak vialte, na lungre theihnak vialte, zeizong vialte kha zahnak pakhat hmanh mi nih soinak phannak kha um loin hi ka hmun mana nai bung ngam ahcun na luat bak ko la. Kan Bawipa Jesuh nih hin na ca hrangah vailam a put tikah hin a ningzak lo cu. a ningzak selaw a pu kho la lo cu cu tacun bawipa kha hi ka zawn hmanh i kanmah zumtu hmai hmanh i na zahpi ahcun bawipa caah na nunnak le na caan na thazaang na pek ngam lo ahcun na kut na thlir khawh lo ahcun mi cheukhat cu kut thirnak hna in nan luat ko la Mi cheukhat cu hallelujah zong in nan luat ko la sihmanhsehlaw kan luatnak kha ai lo lo cio lai caah khan zeidah kei hi ka luatnak ding a si ti kha nangmah te nih nai hngalh hau alam tawnmi na si i na lamnak tein pathian thangthatnak tein a luat tawnmi minung na si ahcun na lam khawh lo ahcun na luat bel zeitluk hmanh in rawl vu ul law na luat la lo zeitluk man in pathian bia a va ngai law na luat lo zeicah na nunnak ah luatnak taktak kha na ningzak cu na ngamh ti lo cu cucun rawlul kan timi cu mah te lawng in tang a vai er i rawlul ca fawi tuk cu mah te lawng pathian bia ngai te i um ca fawi tuk cu sihmanhsehlaw bawipa a ṭhatnak bawipa nih an zaangfahnak bawipa nih an dawtnak na nunnak dihlak tak i mi hmai i van bung kha dong a harmi cu si cu Cucaah cun cu nun tiang cu na kal ngam rih lo ahcun Bawipa nih an fialmi hna nan um ko. Bawipa nih hin phoih an duhmi hna nan um ko. Cucaah cun nangmah tein rak ka ruat. Dangmah tein kei hi kai tel ve maw? Zei bantuk dah Bawipa nih a ka fial? Zeidah ka luatnak taktak si? Zeidah ka tak a zaannak ding taktak si? Ka thinlung ka ruahnak taktak ka luatnak dingah zeidah Bawipa nih a ka fialmi si? Tiah khan nan thinlung tiah hin a um ko cu. Nan thinlung tiah hin a um hrimhrim. Bawipa nih an chimh ko hna. Bawipa nih tu an fialmi hna nan um ko. Sihmanhsehlaw nan ngamh lo. Nan ningzak rih. Nai phuhrung rih. Ai ti an um peng. Bawipa kha zoh ko. siamah nan si a kan cawnpiakmi pathian lam na kalnak ah hin aw pahnih na ngeih lai cu pakhat cu mi zapi aw si lai pakhat cu bawipa aw si lai caah nangmah duh thimnak ai hngat a ti cucaah bawipa aw kha zoh ko na pawngkam kha zoh hlah na dun dei na tuanbia kha zoh hlah mi nih zeitin dah an ka ti an ka soisel timi kha zoh hlah bawipa aw kha zoh ko si bawipa fial ning khan kal ko hna u si cucu kan luatnak a si cucu kan teinak a si bawipa nawl kha ngai ko hna usih cucah bawipa nih an fial ningin na nunnak kha i hlih phuah dingmi in tuna cah sawm kan duhmi hna si atu cu thawngṭha bia leiah kan kal hna lai i thawngṭha bia a kan chimtu ding kan siama siseh amangtu thiang thlarau siseh sawmnak ah kan lak lunglawmhnak zape beng buin sawm hna usih amen Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Hmun dang ka dang i David nih a timi cu hmun dang ka dang i ni thongkhat va um nakin Bawipa biakinn i a inn tung tlang te a chung hmanh si rih lo a tung te kha Macute nikhat hong i tlaih hmanh kha ka duh deuh te. Hallelujah. Zei caah cun Bawipa mitka Bawipa thladem tam i um hi hna a ngam bik. Lawmhnak bik a si. Daihnak bik a si. Kan himnak taktak cu Bawipa mitka hin si cu. Bawipa min thangṭhat si ko se. Cucaah cun tuchun ni zong chun ni tlak te zingka in Cu nitlakte biakinn khat tein nizan nakin nihin ah kan van tam deuh chinchin. Kan van karh. Nizan nakin tuzan ah kan karh chinchin. Kan van ṭhahnem chin thluahmah i Bawipa nih a kan umpi. Mihi Bawipa nih a kan umpinak hmelchunhnak si cu Bawipa nih mithmai a kan hoinak hmelchunhnak a si i Bawipa nih sunparnak co seh law kan herh ning cio in Bawipa nih a vel kan ṭhumthlak ko seh. I a hramthawk in tel khawh lo zongah i chun hnu zong nga mu chun hlan zong nga mu si ko i pathian bia ka khat te kha na nunnak khengtu ding caah bawipa nih thlaw chuah a si ahcun cucu zungzal nunnak i am phak pitu ding kha si ko lai na cucaah cun a biapi bikmi tu cu bawipa mit ka kan chuah cang tikah hin zeidang zeidang kha na thinlung ah ruat ti hlah pathian nih zeidah chawnh a ka duh bawipa nih zeidah cawnpiak a ka duh timi tu kha na thinlung dihlak tein na hna rak tung law bawipa chawnhnak aw thei kho ding tu in rak i tim lam law atu ah kan siapa nih a ti bantukin zeihmanh zak ti hlah na kiang na kap kha zoh ti hlah a biapi an si lo mi nih zeitindah an ka ti lai timi hi a biapi si lo a biapi bikmi cu nangmah nih pathian na thangṭhatnak chungin lawmhnak na co i luatnak na hmuh ding tu dawh biapimi cu le cucaah cun na kiang kap kha na zoh tukah cun cu nih cun tampi kar hlannak ah an donh lai an ṭem ṭawn lai Cucaah cun zeihmanh ruat ti hlam a ka khah. Ka miphun dang hoi hna cu ka hngar tuk hna. Pathian an biak ning hi khi zeihmanh khi an ruat ti lo. Hei le han zong an ruat ti lo. Dakthar pipi le uh, bawi pipi ralkap bawi pipi le ram uktu bawi pi hmanh zong hi biak in chung i an phak ahcun an sining dihlak khi an thlak dihlak le an, an kaltak le do. Pathian bak khi Bawipa hmai cu hmete ah hin an i chiah le an nunnak dihlak in Bawipa an thangṭhat cu cu bantuk mi hna sinah cun Bawipa hi ai phuang duh tuk cu aw cucaah cun daw kan nung i ka chim lengmang cheu uh, South Africa i ka va kalnak i uh, Hallelujah Ministry timi i ka va kalnak ah cun zeitluk in dah Pathian nih an duh ti ahcun mu Pathian nih a kawl bakin an kawl ti ahcun zing nazi pakua i kan i pumh dingmi khi pumhnak service thok dingmi khi zingka ar khuang panga biak in kan phan cang kan i cuh cu ṭhutnak kan ting sual lai lo ti dawh kan phan cu cuti bak cun biakinn man hi fawi tein kan lut kho lo kot ka hram in biakinn an on hlan in i ṭan si se le cuti bak cun kan khat le daw kan vai ṭan si le kan lut le a hmai cem ṭhut kha kan i cuh hoi le A lut hmasa paoh kha a hmai ṭhut si tikah khan ṭhutnak a hmai an kan tinh lo sual lai, an kan ṭhutnanh sual lai kan ti le daw. Cuti bak cun kan zun a chuah tuk hmanh an kan i sim bak ko. Zeica ti ah cun zun va chuahkar le va kalkar hna zong khan khi revival hna rak tlung la le an rak kan cokan la le ti kan phang la a sum bak in kan i sum cu. Cu tluk bak cun daw hawi dang miphun cu Pathian nih an kawl cu. zei bantuk degree an si le zei bantuk an sinak hmanh hi an zoh ti lo cu bawipa hmai ah cun a lian ngan tuk mi pathian na pathian hmai cun nangmah le kei cu kan hme tuk cu kan hme tuk bawipa hmai ah hei le han le rum le ra in um awk ah hin hmuh fian ah cun ning zak khi dawh kan si o ning zak tuk ding khi kan si cu Cu mi hna nih cun an nunnak dihlak khin annih cu Pathian an biak ahhin mu buliṭin zong hi um thulthal lo ee. Buliṭin zong um lo annih cu mi pakhat nih khin a van hong le mi nu pahnih an hong le welcome nak an van tuah le a atu bantukin profet ngan kan neihmi hi Pathian mi hman kan neihmi hi kan i lawm tuk Pathian nih a kan dawt tuk an ti le an pastor pa hi af lukau si le mu papa an ti cu Our father an ti cu a heh tin an hlor ko I am your daughter an ti le pa zong nih khan son of of lukaw ani ti cu nu zong nih khan daughter of of lukaw ani ti le cu tluk bak cun do kha pathian mi hman mi i thlarau i fa an sinak kha ani mai ngal pi cu cuti bak cun do pakhat le pakhat hi ani thang that ton cu pakhat le pakhat i thang that ton nak hmunah cun thiang thlarau hi a col chang duh tuk cu nang le kei cu pakhat le pakhat dawh hiti bakin kan i sawh cu cuka hmun ah thiang thlarau cawl cang kho lo annih cu pakhat le pakhat hi an i thangṭhat ton aning telet khin do kan um cu pathian thangṭhat ṭung an i hlor tuk e cu e kha e kan ti hna cu asilo he tiah our Moses an ti atu bantukin khup bil piaktu thlacam piaktu kan neih caah kan him an ti bak ko ni thawng bantukin amah nih hin pathian huhphennak chungah a kan himter an ti le do ani lunghmuih tuk le pulpit bakan hoilan chamam van kaya hin our father our moses an ti le he ti amah cu an hlor cu khati an hlor ruangah khan ai phor lo maw No, ai phor lo ne mam lo. A khup a bil ter chin chin cu. Hi tluk in damu an ka bochan ti a ngal le. Hi tluk hin damu kharau in ka fa le sia hin an hmai a ngal. An ka bochan ti a ngal le do ai thum deuh deuh le. Boipa hmai a kun deuh deuh le thla cham deuh deuh le. Ani chem ton cu ti an ban thang that tuk nak nih khan do aral a that ter le khom fi den a neih ter cu. kannih cu confident a nei tuk cangmi hmanh he te kan i soi le kan i deng ruangah adaw unconfident zong tla viar kan chia hna cu ral zong ṭha ngam ti lo bia zong chim ngam ti lo in kan i deng hna le ralchia vian kan i tuah cu Cucaah cun ninni ah Pathian bia nih a kan cawnpiakmi cu zeidah a si tiah cun thlarau in hrinmi fa kan si hnu i kan sinak sualnak vialte Pathian nih nan sual a kan ti i sual man leiba a kan cawh cuahmahmi Pathian lungthin i misual kan sinak cazin Pathian nih a ral ah a kan chiahmi cazin vialte kha Biakam hlun lio ahcun saram thisen raithawinak in tlangbawi nih khan mipi hna ca i rai a thawipiak khawh hna nakhnga ding caah le Pathian he remnak a serpiak khawh hna nakhnga ding caah khan amah hi ai thenh hmasa a hau cu. Cawtum thisen in ai thenh hmasa. Amah sualnak raithawinak ding caah tu thisen kha ai ken i sual ngaihthiamnak raithawinak remnak kha a ser hmasa. Amah le Pathian ai rem hnu lawngah amah kha sual ngaihthiamnak in thisen in saram thisen in ai thenh dih cukcek hnu a thian hlim hnu lawngah do Pathian a ton khawh cu mipi hna ca zongah rai a thawi piak khawh hna cu sihmanhsehlaw cu ti i rai a thawi piaknak hna nih cun zungzal a nguh maw nguh hlah remnak ni tiah an ti cu remnak ni nikhat te lawng ah cun kum khat ah voi khat te lawng hi tlangbawi ngan nih khan hmun thiang chungah khan a lut kho i cu hmun thiang i thiang bik chungah cun kum khat ah voi khat te lawng tlangbawi ngan hman nih luhnak nawl rak nei minung caah raithawinak a rak tuah piak hna sual ngaihthiamnak a rak hal piak hna Sihmanhsehlaw cu saram thisen raithawinak nih cun zungzal a nguh maw nguh naisai hlah. A nguh lo. Zeitik tiang hlah a nguh, kum khat lawng a nguh. Zeicah saram thisen nih cun mirang nih cun atonement an ti le aton timi a sullam Hebrew in a sullam cu to cover tinak si. A khuh in a khuh tinak si. saram thisen nih cun Pathian lungthin i kan sualnak vialte khi thiang lakin a hnawt kho lo a khuh in a khuh cucaah cun kum fatin tein raithawi ṭhan lengmang hau Biakam hlun ah cun Pathian an rak ton khawhnak hnga ding cah hin anmah hi rak thian hlim hmasa hau rak i thenh hmasa hau Sihmanhsehlaw cu phunghlun raithawinak nih cun Pathian lungthin chung i kan sualnak hi voikhat ah za lakin a thenh kho lo i a khuh lawng in a va khuh lengmang caah Pathian nih cun cu phunghlun raithawinak cu saram thisen raithawinak phunghlun raithawinak cu a hnawl i a hlawt i phungthar a ser i cu phungthar cu saram thisen rai thawinak si ti loin minung thisen phut in rai a kan thawi piak hallelujah biakam hlun lio i a rak thanh khawh lomi pathian lungthin i kan sual a tang pengmi kha a van hnawh khawh lomi kha Jesuh Khrih thisen nih cun voikhat ah zalakin Pathian lungthin chung i kan sual leiba vialte kha thiang lakin a kan hnawh piak i delete a kan tuah piak hallelujah bawipa min thangṭhat si ko seh cucaah cun Pathian lungthin chungah hin sual man cu thihnak a si timi leiba kha Jesuh Khrih thisen nih a kan hnawhpiak cang caah Pathian lungthin ah khin nang le kei hi kan sual cazin a um ti lo.